Herzlech wëllkomm zeréck bei enger neier Episod vun Kaméidi Luxemburgs Finest Metal Podcast mam Pete a mam Jihil. Gudde Moie Jihil. Gudde Moie Pihihihiit, mat 3 t hunn ech dech dës Kéier geschriwwen. Ja, ja.
Sou wéi dat sech gehéiert. Hei gëtt näischt richteg gemeet. Nee.
Hei gëtt dës alles an der Kaméidi-Aart gemaach. Absolut.
An dat ass och déi richteg. Dat ass déi eenzeg Aart a Weis, wéi d'Saache gemeet ginn. Jo, mir sinn nees do. Fir drun ze schwätzen.
fir ganz vill ze schnabuléieren an ze philosophéieren iwwert Metall, wéi all zwou Woche plus minus, sou wéi Der dat ebe gewinnt sidd. An dëskeer hunn ech mer eppes iwwerluet, oder mir hunn schonn e puermol esouguer driwwer geschwat an ëmmer nach geduet, esou, wat wär, wat wär, wann de Pit an de Gilles géinge moi op eng Insel ausgesat ginn, A mir hätten d'Méiglechkeet awer eppes matzehuelen. An do war natierlech de Gedanken, Merde, wat hëls de vu Musek mat? Mee du däerfs just fënnef Stéck mathuelen, fënnef Records, wou s de kéints op éiweg lauschteren. Wat jo am Fong schonn zimmlech fies ass, sou gesinn. Jo, jo, et ass definitiv fies.
Et ass fies. Dann ze war eemol gest du, du kenst du deng Lieblings 200 Albumen mat hunn, da mat kenne cher bësse méi zefridde sinn. Mee fënne ja, an och dat wär awer nach ëmmer dat wär nach ëmmer fies, ja. Fënne ja. was schon ja ja. Mir bon, ja, duch so mir hätten mir hätten déi Situatioun an mir müssten eis fënnef Albume raussiche fir bis zu eisem. verscheden ze lauschteren. Ja an dummer dummer dann déi Virstellung, dass dass wike dass eise Kaméidi Channel esou weird ass, dass mer mar géingen den Uruff kréien a gesot kréien, Jongen där musst d'Land direkt verloossen, wat huele mer mat? Sou an do hu mer eis dann e puer Saachen iwwerluet, net nëmmen iwwerluet, mee bëssen d'Käpp méi méi wéi iwwerluet rich zerbrach, well dat ass wéi gesot keen einfache Choix. Wat awer och witzeg ass, an dat hu mer elo eebe grad éier mer ugefaangen hunn opzehuelen, festgestallt, ass, ouni datt mer eis ofgeschwat hunn, hu mer all drëm eppes gemeinsam, wat jo awer dann och erëm wichteg ass, mengen ech, fir eis Bezéiung. An jo, ech kéint mer virstellen, mech mat dir aussetzen ze loossen, dat wär, Jo, ech mengen, do géife mer eens ginn, jo. Do géinge mer eens ginn, ne? Géinge net dohéngeren, dat ass mol dat, dat Eenzegt. Wa ma selwer géifen iessen net. Dat dat wär okay domat So, Du däerfst komm, dat. lé- léins mat dein Arm, ech léin der mein, mein Been an so.
Ja och do ass d'Fro wou, wou fänks de un gell, wat brauchs de am mannsten ne? Ja, keine Ahnung, so, so Fouss zum Beispill. War okay, da kannst Ech hätt lo gesot Speck ne, well dee Ja. hu mer definitiv genuch gell. Mee da
muss de Speck rausschneiden, dat ass och net so, so cool. A dat entzünt der wahrscheinlech och gär. Eben, ja.
Wiem ass souwisou beschass.
Ech schweifen erëm of. Absolut.
Mee Pit, nenn mer ee vun denge best, best choices, wou s de kéints mat huelen. Ja, also wéi gesot, dat ass net einfach, mee déi déi mech kennen, kann sech vläicht denken, datt ech mindestens een Opeth Album géif mathuelen an dat ass dës Kéier, voilà, wonnert mech datt s du keen dobei hues am Fong.
Ja mee ech muss awer och éierlech soen, ech hunn ähm, wéi ech mer dat Gekämpft. iwwerluet hunn, éischtens mol gekämpft, mee ech hunn awer och iergendwou, soen ech der och elo, war ech mer méi wéi sécher, datt du warscheinlech ee mathëls. Also ass dat ok. Da kann mer eis deen deelen esou. Maja, wann et elo zwee separat Insele wären, dat wär e bësse méi Dat wär blöd, gell? schiel, dat wär schiel, ja, ja. Dat wär scho schiel, Da, ja. da sangen ech se eriwwer déi aner Sait.
Schéin, schéi gesongen.

Ultra ultra gäil Lidder an ech mengen ech géif dee mathuelen. Dat ass e zimlech ofwiesslungsräichen Album, vun haart bis lues ass alles dobei an jo. Dat ass e klasseschen Opeth Album, ne? Dat ass mat mat ee vun de beschten och, jo. Jo, jo, ech menge mir haten et jo virdu nach gesot, esou wann s de Blackwater Park, Still Life a Ghost Reveries hëls, dat sinn esou déi dräi wou iergendwéi Hand an Hand ginn, esou iergendwéi.

Dee war och op menger op menger Lëscht. Ech hunn schonn oft hei iwwert se geschwat. Ah nee, et ass net Winterson. Et ass komescherweis net Winterson. Et ass an der Rei. Et ass vu Sylosis, Edge of the Earth, wou mäin éischten, wéi gesot, déi éischt Begéignung war mat richteg exzeptionellem, gudden, modernen Thrash. Metal den eng gutt Spillart erweist. Josh Middleton absoluten Hero gell an ech den Album leeft rober rof an ech wéilt deen net hei heem lussen. Ja dee misst matgoen. Dat wonnert mech och guer net dass deen dobäi hues ganz éierlech gesot. Ja dat rassuréiert mech dass mer eis nach iergendwéi e bëssen erkennen.
Wisou net mengen Maja. sovill mir mat deen ze dinn hunn ass dat jo awer normal. Méi wéi normal, méi wéi normal. Jo. Wat gëtt dann nach am Pizzingem Gepäck? Ma jo, et muss jo och mindestens ee Black Metal Album dobäi sinn. Classic Pit. Dat kann ech mir net goe loossen. A wann schonn, da muss et den de knaschtechsten an am kalste sinn iwwerhaapt. An du hunn ech Dark mhm. Throne, der Blazen an Northern Sky matgeholl. Also géif ech mathuelen, äh, wann och

Ja vum Dark Fro
Dingens Moon den ass och gut a wie heescht den hun du tëschent den tëschen den zwee Funeral Moon an der Funeral Moon zo heeschten ah, okay, ja. Den ass och gell den ass och mé gell Panzerfall ja. such mé gell méi e Blaise ass mein Album ze go vun hinnen. Jo, dat ass esou op de Strand, Duch ausgeluet, am schwaarze Gezei an Dark Throne. Dat ass e bësse surreal, sech dat visuell virzestellen. Mee wann s du dat mëss, dann ass dat an der Rei. Da géif ech éischter owes beim Lagerfeier esou lauschteren. Wann et kal ass. Genau, genau. An ech mech am Sand zoudecken. Mmh, schéin, schéin. Ja, an wat hunn ech an mengem Sammelsurium nach? Och, och nach ëmmer en Album, wou wahrscheinlech kee wäert wonneren dobaussen. Hm. Äh, en Alcest-Album muss mat. Wat fri vun Alcest, dat war bësse méi eng schwéier Fro, ja. well do ginn et da a mengen Ae vill ze vill, wou ech gut fallen. A vill ze vill, wou ech ma géng de Kapp zerbriechen. Merde, hätt ech net deen sollte mathuelen. Mee am Endeffekt muss ech dann do op meng éischt äh, ja meng éischt gr grous Léift vun all Zessen ass Kodama. Och wann dee komescherweis sou an hirer ganzer Diskografie net als dee beschte geclaimt gëtt, bei wäitem net souguer, war et awer deen wou mech wierklech gedunn huet mech wierklech an déi Band wierklech ze richteg ze verléiwen an an och déi aner Alben wou virdru kommen an déi wou dono kommen natierlech iergendwéi mat engem aneren äh, Ouer ze lauschteren an irgendwéi äh, ich mein, gedacht, okay, nee, muss Kodama sinn an ich mengen wie gesagt, die Leute mich kennen an du och äh, absolut äh, net erstaunenswert dass den Dr ass. Nee, nee.
Das auch, nee. Ich fand auch cool, dass du dabei sind, weil da gebe ich auch gerne mitlauschen. Äh, Kodama mm, wird zwar och net unbedingt mein favorite Album von hinnen gebe ich echt mat Kai de Lune zum Beispiel goen so äh, verstehen ich auch ja Me jo dat also dat ass absolut verständlech an ech mengen effektiv ech meng du warst dommels mega geflasht wou's de Kodama entdeckt hues fir dech. Jo jo jo, An, ech mengen ech hu ja. Kodama souguer och op menger Lëscht gehat vun beschten Albumen iwwerhaapt, wann ech mech richteg erënneren. Ech weess et net méi, ech weess et ganz Nee, ehrlech dat ass gesot scho net méi. laang hier och, Ja, mir hu voilà. schonn esou vill gediskutiert hei, also jo.

Studio Ghibli Saache si bekannt an där Welt vun Anime an fir dann doriwwer esou e Shoegaze Post Metal Album ze schreiwen, dat huet mech nach méi iergendwéi, an dat passt och bei si, genau wéi s du sees. Jo, dat ass esou dat Atmosphärescht an dat Verdreemten esou e bëssen.
Jo, genau, dat muss sinn, jo.

An, ich, äh, ich, ich, ja. Ja. ja, lo wo mir ja Episode ophuelen, gëschter ass hiren neien Album rauskom, du hues scho gelauschtert, ech hun en lo grad ja. kafeschen net gelauschtert, a sinn mega gespannt drop an äh, déi Band verdenkt einfach nach vill déi Unerkennung wie se hunn gell, dat ass erstaunlech wie underground die da immer sinn. Jo, an virun allem ech mengen Citadel war deen Album, dat ass jo och deen Album, wou's du elo gings mathuelen. Mhm. An dofir rassuriert dat mech och, well ähm, ech menge mir sinn allen zwee hunn eis iergendwéi direkt dee Moment, wou mer se fir d'éischt Kéier geläscht hunn, war esou Wow, wat ass dat doten? Dat ass was Wou wars du mäi Spezielles, ganz ja. Liewe laang, gell? Dat Esou ass e eppes bëssen op den- Besonnesches. Jo dat ass wierklech eppes Besonnesches an Citadel ass ass, ech soen engersäits leider, mee et ass hire beschten Album to date. Ech mengen et ass nach ze fréi, zumindest elo vu mengem Point de vue, fir ze jugéieren ob deen neien Album do erukënnt. Ech hunn en nach net oft genuch gelauschtert, mee dat ass dat ass iergendwéi dat Charmant un Neoblimus Chaos, och wann et iergendwéi ëmmer no hinne kléngt, kléngt et awer ni no hinnen.
an se ja. erfannen sech irgendwéi ëmmer nei oder ginn nach méi äh, nach mi an eng gewëssen Romantik vun dem Progressive vun der Progressive Atmosphär ich menge vum neuen Album hu jo schon pu Lider héieren sie bestëmmt schon Leiit dobausen a wann der Teil sowieso rauskënnt dann dann ass schon pu wochen al mhm. äh, Déi kënne man wat se wëllen, et kléngt ëmmer genial gutt, gell? An ass ëmmer sou duerchduecht an an a wierklech absolute Musicianship Level 3000, gell? An genau, ja. ja, ja, ja. Déi Band muss, wéi s du sees, mee dat ass dann eng, denken ech, awer och dat Geféierlecht drun, mir, mir wënschen eis ëmmer, dass, dass, dass Bands wéi si mega grouss erauskommen. Ass dat gutt fir esou eng Band? Engersäits jo an Ja, engersäits geet ja.
d'Qualitéit och iergendwéi heiansdo gäre verluer, hu mer och alles scho gesinn. Mee ech ka mer dat bei hinnen einfach net virstellen. Ech géing just wierklech mer wënschen, dass se e bësse méi e groussen Hörerraum kréien, och an der europäescher Welt, gell. Souwisou grouss rauskommen ass och seng Geschicht net. Ech mengen, se kéinte mindestens iergendwann enk esou e Level erreechen, wéi Opeven erreecht huet, gell. An ech mengen net, datt se domadder géifen eppes vu sech verléieren, wa se dee Status géifen erreechen.
Jeanny, mir kennen eis do och un de Concert, wou se als Virgrupp hei waren. Oh, ja. Ech mengen, se war vun Isan waren se, Genau, d'Virgrupp, genau.
mengen ech. An ech, ech war offéiert, wéi, War wéi wéineg göttlich.
Leit, wéi wéineg Leit do Ja, waren. ja, et war gell? esou eidel. Et stoung einfach ganz vir, gell, et war kee Mënsch do, esou krass. An, an, an awer, et säin alles ginn. Ech mengen, mir hunn schonn oft gesinn, dass Concerten, dass, dass d'Musiker op der Bühn, Déi sinn dann och e bësse frustréiert, mä se hunn einfach alles ginn an ach, dass dass dass eng definitiv eng vun deene beschte Bands, wou ech an deene leschten 10 Joer entdeckt hunn. Honnertprozenteg, ja. An du och, gell? Honnert pro. An duerfir hëls du se och mat. An ech hunn dee selwechten Album, vun dohier. Ma ja, mat deem Album kann ech glécklech ginn, fir eng laang Zäit. Jo.
Jo, jo, jo. Dee kanns de och effektiv, ech wëll net soen op Repeat lauschteren, mä. Wann du deen puer Méint net gelauschtert hues, dann kënnt et genau richteg. Ja, ja, ja. Genau, genau, genau.
Dann deet et richteg gutt, deen ze lauschteren, ja. Ja, an ähm, wat, wat hunn ech nach a mengem Sammelsurium? Ech hunn ee Klassiker oder a mengen Aen e Klassiker, well ech mer soen, sou, Judas Priest war meng éischt richteg Begéignung mat mat New Wave of British Heavy Metal an ah, do sinn esou vill gutt Alben dobäi, mee et ass keen Album an et ass kee Lidd wéi wéi dat, wat op Sad Wings of Destiny, dat éischt Linn Lidd, ech wollt elo grad Winds of Change, mee dat ass vun de Scorpions, merde, wéi heescht et elo scho méi? Victim of Change, genau. Changes, genau.

Wëlls de nach méi soen? Ja, ja. Wien ass de Metallgott iwwerhaapt? Judas Priest, das geht ëmmer. Ja, a wann ech awer och elo kucken, esou wann ech eis Lëschte kucken, wou mer ginge mathuelen, iergendwou wonnert et mech, datt kee vun eis Black Sabbath agepaakt huet, eleng zu Éieren vum éischten, dem éischten Heavy Metal Album, der éischter Heavy Metal Band. Jo, an ech mengen do gëss du mer och Recht, a vläit och vill Leit déi nolauschteren. Black Sabbath ass, steet ausser Fro, ass genial gutt, mee ech ka kee ganzen Album vun hinne lauschteren. Dat kann ech schonn, awer net wann ech elo de Rescht vu mengem Liewen just nach dat als Méiglechkeet hätt, am Verglach zu all deem wat et nach op der Welt gëtt, gell? Jo, dat ass richteg. Dat ass richteg, ja, ja, ja. Sou vill dozou. Judas Priest. Mein Dude. Judas Priest. Absolute Goat.
Ja, ech hun dann nach eppes aus menger, aus mengen alen Zeiten, äh, Deftones, White Pony, mm. auch ein Album, der mega Lieblingslöscht war. Ich meine, das ist ein Album, den für mich auch so ein bisschen Retro-Faktor huet, en nostalgesche Wert huet gell das so wonnerscheinen atmosphärischen Album hart gemëscht mat lues an an Genial Texter.
Ja nach bis haut ja.
leider nie mir in den Album rukom och an se nach ëmmer en gut Band sinn awer White Pony ass ja, ass ass er bleift eef meng Lieblingsalbum ne. Ja.
Och witzeg, dass dass en soi-disant new alternative Metal Album an denger Lëscht ass, mee jo, dass et Deftones ass, wonnert mech absolut guer net. Ja, ja, ja. Also, vun dohier. Ech wollt och ee Moment eppes vum Tool huelen amplaz vun deem doten, mee well vue que dat ech schonn zwee Progressive Saachen hunn, ech geduecht, komm, Deftones geet ëmmer. Ja.
Ja ja, an dann nach och alt erëm eppes bei mir. Do war et zimlech eindeuteg fir mech. Wann ech generell kucken, esou an den leschte Joren hunn ech extrem vill esou extreme progressive Bands kennegeléiert an och an och schätze geléiert. An do wonnert et dann och keen, dass dass ech Wilderun op an a mengem Kierfchen dobäi hunn, mat och engem Album, iwwer deen ech einfach esou gefall sinn, Veil of Imagination. Wéi den Titel et scho seet, an ech mengen, déi, wou den Album kennen an och de Cover viru sech gesinn, dass dass dass dass engersäits total ofgefuckt, dass dass dass dass folkesch, dass dass absolut avantgardistesch deelweis, dass dass alles dran, wat s de op engem. Jo, an bei enger Progressive Metal Band, oder mol net Metal Band, mee einfach bei enger Progressive Band, wou, wou wëll all Facetten vun, vun der Musek erkunden, äh, dat, dat ass do Rap. An do hunn ech mer och geduecht, ok, entweder et ass bei mir elo perséinlech Veil of Imagination, Oder hire leschten Epigon, well déi sech iergendwéi sou, ech wëll net soen ergänzen, mee déi eng identesch Spuer an eng identesch Richtlinn hunn. Mee Veil of Imagination huet huet méi emotional Stäerkten an an an méi, ech weess net, sou re-listening ability wéi Epigon, mengen an. An dofir ass et Veil of Imagination, dee muss mat.

Eescht elo. Wait of. Do wou Angel of Death drop ass, no déi Kass. Ja, Rain in Blood. Rain in Blood, genau, ja. Ja. Mee och, och dat ass rëm esou eppes, esou, Kann ech esou en Album bis an d'Allerendlechkeet lauschteren? Ja. An dann ass d'Äntwert nee, awer iergendwéi. Och wann et dee beschte. Ech hat et och geduecht gehat, mee ja, jo.
Mir verstinn eis. Ja, mir verstinn eis.
Dofir ass alles gutt. Ja, dat war, ähm, dat waren eis, ähm, metallesch Alben. Ech schon am Fong nach een, gell? A wéi, du hues nach een? Sérieux, ech Ah, bin sérieux, fréier. sérieux, du, du, awer ech kann net zielen. Hues du schon 5 opgezielt?
Ah jo, well, well Citadel war jo bei mir äh, ah, indirekt ja. jo bei dir ah, ja, ja, so, ne? Defir alles äh, schon zählt, och nach een äh, wëke dach ee Black Metal muss Album Album muss bat muss jo en Death Metal Album matzwellen an mm. do mhm. war wieel ganz schwéier gefall. Äh, jo muffer wollt Death matzwellen Symbolik awer wollt ech deen och bis de recht vum Liewe lauschteren. Ech wosst et net. Dann hunn ech en Album geholl vun Morbid Angel, Altars of Madness, hirem Debutalbum. Jo.
An dat ass fir mech och en Album, deen ëmmer geet. Dee geet ëmmer. Dat ass saugeil Riffs.
Verstinn ech. Ranzeg, knaschteg, brutal, wonnerschéin. Dee geet ëmmer. Also dat kann ech och um Stéck lauschteren, dat ass gutt, kee Problem. Jo.
An och do gesi mer alt erëm, dass keen Album wouss an denger Lëscht has an ja. awer ja.
ass en do an den ass gut do wo en ass an noch ja.
ja mé dann hummer et lo
metal Album Wie brauch schon Issen a Wasser mat zuelen eng Insel wann ze kanns Musik mat war schon äh, war schon ënner goen dann mat Glanz genau genau ja Ah, ja.
Nun ist einfach auch nach äh, bisschen etwas evaluiert, so, weil das ist ja just äh, am, am Realm von Metall, metallisch Albumen. Genau. Was ging man dann noch so als Alternative mitwählen, falls wir den Choix hätten?
Ja, das ist auch nicht einfach. Nee, äh, gut, mach viel mehr.
Dat ass ganz schwéier esouguer. Ech hunn och vill geduecht gehat, zumools wéi eng Metal-Albume géif ech da net mathuelen zum Beispill. Déi éischt Saach ass mer scho schwéier gefall. Ech géif zum Beispill dann Morbid Angel, Deftones géif ech ewechloossen. An jo, wann s du In Nebulus Charis behälls, da loossen ech déi och ewech dee Moment. Also de, den äh, Citadel kann ech net kann ech net doheem lossen, dee muss mat. Okay, okay, okay. Egal wéi, gell. Ech wär, ech wär gewëllt, äh, Judas Priest ze sakrifiéieren.
Okay. A fläicht, a fläicht Will the Run. Okay. Fläicht.
ja, ech verstehen, was du mengst. ja, ich verstehe, das was schwer, du meinst. Das ja, wie gesagt, wir sind auch zwei, die nach viel Musik lauschten außerhalb von Metal. Und dann wäre es ein bisschen traurig, wenn wir trotzdem nur just Metal hätten für den Rest von unserem mhm. Leben. Und äh, ich schon zum Beispiel nach ein Album, das als ich mein Lieblingsalbum überhaupt, das ist dann das Debütalbum von The Doors. Dee wär dobei. Ja. Dat, also, dat mëcht mech frou.
An deen hunn ech direkt geduecht an wann ech direkt un eppes denken, da muss dat och op d'Lëscht kommen. So. Ja, dat ass och richtig se. So. Also den, den psychedeleschen äh, Rock, äh, ja, Psychedelic Rock. Düsteren Album. Immer lauschteren, ja.
Ja, dat ass och einfach das mein Lieblingsalbum, das hier en düstersten Album vun der Atmosphär hier an och gleichzeitig huet da wo so eng Eng fréilech Nout, an ech mengen och ee vun den gréissten Meeschterwierker iwwerhaapt, The End, dat Lidd ass drop. Jo, jo, jo, dat ging jo dann och passen, gell? Jo, voilà, voilà, voilà.
Ech si frou, dass du dee geholl hues, well ech hunn deen effektiv elo net dru geduet, mee ech hat eng selwecht Reflexioun wéi s du, wéi ech geduet hunn, ok, wat huelen ech mat, wann et net am Realm vum Metal ass, an da géing ech Björk apaken, den éischten Album, den Debutalbum. ja, wat dech dann och rem happy mecht ja ja well ich hat dir gedurcht mir schon ja, hat mat der besanches nach ersat gehabt okay, okay, okay, okay ja. sachen opgeschrieben gehabt mir ja Björk mis an zwee riesg gro Björkfans an äh, den ja. Debüalbum de geht och ëmmer geld de kann ich och ja. ëmmer im laus
onrecht onrecht bis haut nach ja der doch ja. nie so App skin wie dat nee. weder von nee.
dem weder von engem anderen den sech do und so App skin run trauen Ja, ja.
Ech hun nach en aneren vun mengen Lieblingsalbumen iwwerhaapt, äh, och aus der Björk-Zait, dat ass Portishead mat Dummy. Oh, wat, ja. Dat ass en Album, dee kann ech och, ja, ech weess, dee kann ech och ëmmer erëm lauschteren. Dat ass esou e gäilen Album, den Trip-Hop, Beats an dann esou déi chilleg. Äh, chillig Atmosphär an den, den Bev sei Gesang, gell, äh, das, das geht ënnert Haut, gell. Ja.
Also ich schon mal so froh, dass du den Ja, ja. Äh, aus dem elektronischen hun ich lo wirklich just lo Björk geholl, weil ich och spontan muss so und so, merkt ich Sinn esou vill Albumen, wéi wëlls de do iwwerhaapt eppes auswiele gell? Wéi mer jo scho gesot hunn, bon wat ech elo nach dobäi hunn, an dat mengen ech wonnert och keen, ech géing definitiv en Album vum Mike Oldfield mathuelen. Ech wéisst awer och éierlech gesot net net elo wierklech watfireen.
Wär et Tubular Bells? Héchstwahrscheinlech jo, héchstwahrscheinlech schonn. An awer ginn et och do aner Albe vun him wou, Mindestens genau esou gutt sinn fir bis an aller Éiwegkeet ze lauschteren, mee et wär definitiv e Mike Oldfield Album dobäi ge. Ech weess net op ech aner Albume vun him gelauschtert hunn, ech mengen Stécker jo, awer esou vum.
Ah freck, dann hues der vill verpasst, non déi ganz. Jo bah, kann een net alles lauschteren am Liewen. Kann een net alles lauschteren, jo.
An et sinn och weird Saachen dobäi, wéi jo ech weess, hien huet weird Saache gemaach, jo. Jo jo jo, hien huet och vill ze vill geholl an der Zäit, gell. Ech mengen deen huet sech och ni richteg dovun erholle gell. Jo bah.
Dei
Mee jo, Limite. kann ech verstoen, datt deen och rëm op d'Lëscht setzt, dat war Ja. dat, dat passt och.
Ja. Äh, ech hunn nach eppes aneren, ass eppes aneschters aus dem elektronesche Beräich, dat ass elo och näischt fir dech, awer dat ass en Album fir mech absoluten must have an en absoluten to go Album. Dat ass äh, Pertubator mat Ah, nee, Dangerous Days. Okay.
Jo, als gudde Synthwave Fan ass dat en Album, jo, dee geet och ëmmer.
Awer ech mengen ech hätt jo dann Zäit op der Insel fir mech drun ze gewinnen, herno hätt ech e wahrscheinlech och nach gär, ne? Wie weess, jo, wie weess. Wie weess, wie weess. Ech hat an deem Moment geduet, wéi s de elektronesch gesot hues, hm, Kalkbrenner vläit, Berlin Calling oder sou. Jo, jo, awer Perturbator ass, ass weit virdrun nach. Wäit virdrun, jo. Jo, an nach eppes, bei mir. Dann ech mengen duno kënne mer dann och souwies scho rëm ophalen. Ja.
Äh, Eppes wat net wéckeg an, an d'Geschicht vum Metal rapasst, mä awer och net manner haart ass. Ech sinn en risegrouse Slow Crush Fan. An äh, jo, entweder et wär hiren Debut EP gewiescht oder et wär Aurora gewiescht hiren, hiren éischten Record, wou

Also Kriibs wéi Kriibs déi um Strand lafen a duerno gëtt et dann richtege Kriibs. Richteg jo.
Firwat eenzel wann s de alles kanns hunn? Jo dat hues de ganz eng düster Wendung geholl, mee egal. Jo jo dat ass eis Devise bei Kaméidi. Firwat dat eent wa mer alles kënnen man an alles kënnen hunn. Ah jee. Mee jo Slow Car schmoddert mech och net. Dat ass dann och eppes wou ech mech kann dru gewinnen.

Morbid an düster Gedanke gemeet, falls se gingen ausgesat gin wéi een Hamster am Bësch. An jo, dat war et scho rem vun eiser Säit, ging ech soen, mäi Frënd. Jo, mir soe Merci fir d'Nolauschteren. Merci, merci, merci
an bis geschwënn hei bei, jo, Kaméidi.